Tinokugamuchirai ku Hidden Confessions in Secret Zimbabwe. Pano ndipo panobuda chokwadi chakavigwa. Ngatipindei munyaya yanhasi. Tete, postai as Haidhi. Ndiri amai vane mwana wavo ane four years. Zvandakaona paupenyu hwemwana wangu Handife ndakazvikanganwa. Ini handina kufundira zvechiporofita, handisi munhu wemakereke kana wekutenda kune zvekupfugama. But after what happened to my child, handichatamba nezvinhu zvandisingaoni. Mwana wangu anonzi Junior. Mwana anosekawo, anotambawo nevamwe vana, anoda macartoons, anoda kuita zvose zvinoitwa nevamwe vana. Asi gore rapfuura upenyu hwemwana uyu hwakatanga kuchinja zvishoma nezvishoma. Zvakatanga sekunge ane flu, fivha yakakwira, akatanga kuderera simba ende ndikati zvichapera but after two days ndaona kuti Hakuna kana chiri kuitika. Ndakaenda naye kuchipatara. Doctor vakati everything is fine, maybe it's just fever. Akange asiri kurwara zviri normal. Maziso ake aitarisa vanhu as if ari kuona beyond them. One day akatarisa tete vake akati, ko iwe unogara uchinetsana nemurume wako nekuti une munhu waunorara naye. Tete vakatanga kuchema zvakange zvabuda pachena and mwana wangu uyu akanga asina kumbonzwa kana kuudzwa nyaya iyoyo. Ndakaomerwa nemwoyo ndikati maybe mwana ari kungodudzira zvinhu asi mangwana acho ndakanzwa voice rake rachinja he said in a deep voice ndinonzi samsoni Ndakafa ndiri kubudiriro, handina kugezwa zvakanaka, vanhu vakandikanganwa, uyu mwana ndiye wandasarudza kudzoka naye. Handimbo, handina kumbobvira ndanzwa mwana achitaura zvinhu zvakadaro. Body yake yaive hot, asi ukada kumutonhodza iwe ndiwe waitobatwa nechando ndakatanga kutya midnight yega yega around 2 am kusvika 3 am mwana aingomuka ega aizviita sekunge ari kuda kutaurirana neinvisible people aigara pasi pemubhedha achitarisa kona imwe chete achiti uri kuuya here handina kukuudza kuti usanditevere ndichiri mwana Rimwe zuva ndakamuwana akagadzira masadza mashoma nematowel ake achiisa pakona yesofa achiti ndiri kuda kudya naambuya. Ndakangobatwa necold panic. Ndakaziva kuti mwana uyu haasisiri iye wandakatakura four years ago. Takabva taenda kuna prophet wekuMbare. Akasimudza ruoko rwake akati, uyu mwana haasi ega. Pane mudzimu wakapinda pamwana uyu. Mudhara akafa makore 30 apfuura ari kutsvaga kudzoka neupenyu kuupenyu kuburikidza nemwana uyu. Prophet akati uyu mwana akatorwa pamweya. Chisungo chakaitwa pamusha penyu. Pane munhu akaita ngozi. Haana kugadzirisa zvinhu zvake. Now ari kuda kushandisa mwana wako kuzviita. Ndakatadza kufema. Mwana akange ave bridge yemweya. unotsvaga kusununguka takaita maprayers tikaita fasting tikaenda kumasowe but mwana akaita wese akanga asingade mvura haachade chikafu and most days aigara akanyarara sekunge ari kuteerera vanhu vari kunze kwemusha Then came one night ndakarara zvangu around wa 11 pm ndakarota munhu mukuru achiuya mumba mangu akagara akagara pamubhedha pangu akashevedzera kuti handisati ndapedza mwana uyu haasi wako ndiwe wakaunzwa inini ndichigara pano Ndakazungunuka ndikamuka only to see mwana wangu akamira padoor akatarisa ini nemaziso asingabatike anotyisa. Voice rake rakachinja akati, ndava kukuzivisa I will not leave until I finish my journey. The next morning mwana akatotadza kufema. Three minutes dzese mwana akatofa. Takamutora netaxi tikaenda naye kwaProphet. Akaita maprayers then mwana akamuka achisevedzera. Ndadzoka mom, ndadzoka. Ndanga ndiri kure, kure kure kwandisingazive kuti ndichadzoka here. Ndakachema ndakapfugama and that was the moment I realized mwana wangu akanga atorwa. Since that day mwana anenge achirarama but haana kakufanana nevamwe vana. Haaseke sevamwe vana, haadye zvakawanda haatambe nevamwe vana sometimes he stays at nothing for hours sometimes he says things like ndiri kusuwa vanhu vangu or ndichadzokera here kunoona vamwe vangu vakafa ini handichina rugare ndakamirira zuva rimwe chete mwana wangu raachasunungurwa zvizere but deep down i know I'm raising a child who once belonged to someone else. Tete ndiisireiwo nyaya yangu iyi kuvanhu kana paine vanozivawo vanobatsira vandibatsirewo ndatambura ndinotenda.
Zvakavanzika zvabuda pachena asi chokwadi chinoramba chichibuda zuva nezuva. Tiri pamwe chete paHidden Confessions and Secrets Zimbabwe. Subscribe izvezvi ugare wakagadzirira nyaya inotevera. Ndatenda. Musakanganwe kulaika mokomentawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mubatsirowo mwanasikana. Tobatana zvekare muchikamu chinotevera.